Dädem Gorkut, Gazan beg ogly Oraz begiň tussag boldugy boýy beýan eder. Hanym, Heý, bir gün Ulaş ogly Gazan beg ýerinden turmuşdy. Gara ýeriň üstüne otaglaryny dikdirmişdi. Muň ýerde ýüpek halyçasyny düşelmişdi. Ala saýawan gök ýüzüne gerdirmişdi. Togsan tümen ýaş ogul söhbetine düýrülmişdi. Agzy beýik küýzeler ortalyga salynmyşydy. Dokuz ýerde badýalar gurulmyşydy. Altyn aýak küýzeler düzülmişidi. Dokuz gara gözli, örme saçly, elleri bileginden hynaly, barmaklary bezegli, bogazlary bir garyş kapyr gyzlary al şeraby altyn bulgury bile oguz beglerine gezdirerlerdi. Her birinden uly şowly salyr gazan içmişidi. Bezäp-besläp çadyr otag bagyşlardy. Hatar-hatar düýeler bagyşlardy. Ogly Oraz garşysynda ýaý söýenip durardy. Sag ýanynda gardaşy Garagöne oturmyşdy. Sol ýanynda daýysy Oraz oturmyşdy. Gazan sagna wagty kah-kah güldi, solna wagty çok süýndi. Garşysyna wagty oglanjygyny Orazy gördi, elin eline çaldy, aglady. Ogly Oraza bu iş hoş gelmedi, ileri geldi, dyza çökdi, babasyny çagyryp söýler, göreliýim hanym ne söýler. Aýdar. Üýnüm aňla, sözüm diňle agam Gazan. Sagyňa bakdyň, kah-kah güldüň, Soluňa bakdyň, çok süýndüň, Garşyňa bakdyň, meni gördüň, Agladyň, sebäp nedir, diýgil maňa, Gara başym gurban bolsun, babam saňa, diýdi. Diýmez bolarsyň, galkyban ýerimden turar men, Gara gözli ýigitlerimi boýnuma alar men, Gan Abkaza iline gider men, Altyn haça men elim basaram, Pilon geýen monahyň elini öperem, Gara gözli kapyr gyzyn men alarym dahy seniň ýüzüňe men gelmedem agladygyň sebäbini diýgil maňa gara başym gulban bolsun agam saňa diýdi. Gadyn meg gyzardy oglanyň ýüzüne bakdy çagyryp söýlär göreliýim hanym ne söýlär. Gadyn aýdar. Bäri gelgil gulunym ogul. Sagamala bakdygymda gardaşym gara günäni gördüm. Baş kesipdir, gan döküpdir. Çulady alypdyr, at gazanypdyr. Solumala bakdygymda daýym Orazy gördüm. Baş kesipdir, gan döküpdir. Çulady alypdyr, at gazanypdyr. Garşy mala bakdygymda seni gördüm on alty ýaşlydyň Bir gün mola düşem ölem sen galy Ýaý çekmediň ok atmadyň baş kesmediň gan dökmediň Ganly oguz içinde çulady almadyň Ertirki gün zaman dönüp men ölüp sen galjak Täjim tagtym saňa bermeýeler diýip Soňam aňdym, agladym ogul diýdi. Oraz bu ýerde söýlemiş göreliň hanym ne söýlemiş. Aýdar. Beg baba, düýeçe ulalmyş sen köşekçe akylyň ýok, depeçe beýgelmiş sen daryça beýniň ýok. Hünäri ogul atadanmy görer öwrener, ýogsa atalar oguldanmy öwrener. Haçan sen meni alyp kapyr serhedine çykdyň, Gylyç çalyp baş kesdiň. Men senden ne gördüm, ne öwrendim diýdi. Gazan beg elin eline çaldy, kah-kah güldi, Aýdar. Begler, Oraz ýagşy söýledi, şeker iýdi. Begler, siz iýiň-içiň, söhbetiňizi dagytmaň. Men bu oglany alaýyn, awy gideýin. Ýedi günlük azykly çykaýyn. Ok atdygym ýerleri gylyç çalyp baş kesdigim ýerleri görkezeýin. Kapyr serhedine, jydyglara, aglagana, Gökje daga lywan çykaýyn. Soňra oglana gerek bolar begler diýdi. Goňur atyny çekdirdi, bütin mündi. Üç ýüz bezegli donly ýigit soýlady, boýnuna aldy. Kyrk ala gözli ýigidin Oraz boýnuna aldy. Gazan oguny alyp gara daglar üstüne awa çykdy, aw awlady, guş guşlady, sugun keýik ýykdy. Gök, alaň, görkli çemene çadyr dikdi. Birnäçe gün begler ile iýdi-içdi. Meger, baş ýaçyk Tatýan galasyndan, Aksaka galasyndan kapyryň jansyzy bardy. Bulary görüp Teküre geldi Aýdar, Heý, ne oturar sen, itiňi uwlatmaýan, pişigiňi mawlatmaýan, alplar başy gazan oglanjygy ile serhoş bolup ýatyrlar diýdi. On alty müň gara donly kapyr ata mündi, gazanyň üstüne ylgar etdi. Bakdylar, gördüler, alty bölek toz idi. Kimi Aýdar, keýik tozudyr, kimi Aýdar, ýagy tozudyr. Gazan aýdar, keýik bolsa bir ýa iki bölek bolardy. Bu gelen bilmiş-biliň ýagydyr, diýdi. Toz ýaryldy, gün kibi parlap göründi, deňiz kibi çaýkandy, tokaý kibi garaldy. On alty müň ýüp üzeňňili, keçe bölükli, azgyn dinli, gyzgyn dilli kapyr çyka geldi. Gazan goňur atyn çekdirdi bütin mindi. Ogly Oraz jylaw atyn çekdirdi bedew atyn oýnatdy garşy geldi. Aýdar. Bäri gelgil, agam Gazan. Deňiz kibi garalyp gelen nedir, ok kibi ýalpyllap, ýyldyz kibi parlaýyp gelen nedir? Agyz dilden bäş keleme habar maňa, gara başym gurban bolsun babam saňa. Gazan aýdar. Bäri gelgil, arslan-ym ogul! Gara deňiz kibi çaýkanyp gelen kapyryň leşgeridir. Gün kibi ýalpyllap gelen kapyryň başynda yşygydyr. Ýyldyz kibi parlaýyp gelen kapyryň naýzasydyr. Azgyn dinli ýagy kapyrdyr ogul diýdi. Oglan aýdar, Ýag diýip nämä diýrler? Gazan aýdar, Ogul, onuň üçin ýag diýrler ki, biz olara ýeteris öldüreris. Olar bize ýetse öldürer diýdi. Oraz aýdar, Baba, içinde beg ýigitleri öldürseler, gan sorarlarmy, dawa eýlärlermi? Gazan aýdar, Ogul, müň kapyr öldürseň, kimse senden gan dawasyny eýlemez. Emma azgyn dinli kapyrdyr, ýagşy ýerde duş boldy weli, maňa sen ýaman ýerde duşak bolduň, ogul diýdi. Oraz bu ýerde söýlemiş Göreliýim hanym ne söýlemiş. Oraz aýdar. Bäri gelgil agam gazan Gal kywany ýerimden bedewatym saklardym Bu gün üçin güni geldi Ak meýdanda segredeýin seniň üçin Ala ewren sur naýzamy saklardym Bu gün üçin güni geldi Gawa garyn giň göwüsde oýnadaýyn seniň üçin Garapolat uz gylyjym saklardym bu gün üçin güni geldi özge dinli kapyr başyn kesdireýin seniň üçin egni berk demir donumy saklardym bu gün üçin güni geldi ýeň ýakalar dikdireýin seniň üçin başymda gunt yşyklar saklardym seniň üçin güni geldi gawa tokmak astynda ýüwürdeýim seniň üçin kyrk ýigidim saklardym bu gün üçin güni geldi Kapyr başyn kestireýin seniň üçin, Arslan adym saklardym seniň üçin, Ýaka tutup kapyrla ugraşaýyn seniň üçin, Agyz dilden bir näçe kelime habar maňa, Gara başym gurban bolsun agam saňa. Gazan bu ýerde söýlemiş, Göreliýim hanym ne söýlemiş. Gazan aýdar, Ogul, ogul, aý ogul, Meniň üýnüm aňla sözüm diňle. Ol kapyryň üçin atyp birin ýarmaz okçusy bolar. Haý diýmezden başlar kesen jellady bolar, adam etini ýakna kylan aşpady bolar. Sen barasy kapyr degil. Galkybany ýerimden men turaýyn, goňur atyň biline men müneýin. Gelen kapyr meniňdir, men maraýyn. Gara polat uz gylyjym çalaýyn, azgyn dinli kapyrdyr başlary keseýin. Döne-döne söweşeýin, döne-döne çekişeýin. Gylyç çalyp baş kesdigim görgül, öwrengil. Gara başyňa düşende gereklidir, diýdi. Oraz bu ýerde söýlemiş, göreliýin, hanym, ne söýlemiş. Beg baba eşiderem, emma Arafatda erkek guzy gurban üçin, baba ogul gazanar at üçin, ogul-la gylyç guşanar baba gaýraty üçin, meniň-la başym gurban bolsun seniň üçin, diýdi. Gazan bu ýerde söýlemiş Göreliýim hanym ne söýlemiş Ogul ogul aý ogul Ýaga girip baş kesmediň Adam öldürip gan dökmediň Ala gözli kyrk ýigidi boýnuňa algyl Göwsi gözel gawa daglar başyny çykgyl Meniň söweşdigim meniň döwüşdigim meniň çekişdigim meniň gylyçlaşdygym görgül öwrengül Ekem bize bu suwulgul ogul diýdi. Oraz babasynyň sözüni ýykmady, gaýdyp yza döndi. Ýerden beýik daglar başyna ýoldaşlaryny alyp çykdy. O zamanda ogul ata sözüni iki eýlemezdi. Iki eýlese ol oglany kabul eýlemezlerdi. Oraz giň ýakadan naýzasyny sançyply durdy. Gazanbeg gördi ki, kapyr gaty ýygylandy. Atyndan indi, dury suwdan abdest aldy, aýagalnyn ýere goýdy. Iki rekat namaz kyldy. Ady görkli Muhammedi ýat etdi, gara dinli kapyra göz garaltdy, haýkyrdy. At saldy. Garşy bardy, gylyç urdy. O gün gümmür-gümmür tebiller çalyndy. Burmasy altyn tuç bory çalyndy o gün. Çalasyn beg erenler döne-döne söweşse o gün, Gara polat uz gylyçlar çalyndy o gün, Gargy dilli gaýym oklar atyldy o gün, Ala ewren sur naýzalar tünjüldi o gün, Namartlar muhandisler sapa ýer gözledi o gün, Baka-baka Gazan ogly Orazyň yşky geldi aýdar. Bäri gelgil kyrk ýoldaşym size gurban bolsun başym Görermisiz agam gazan baş kesdi gan dökdi oglan şok nahar iýençe gelmez diýdi Babam bu kapyrlary dözmeýän ýaly Meni söýen ýigitlerim ne durarsyz kapyryň bir ujuna depeliň diýdi Garagoçuny oýnatdy Oraz kapyryň sagyndan at depdi. Sagly solly kapyry ýagşy dagatdy. Sana sen kim dar ýolda doly düşdi. Ýa gara gazyň içine laçyn girdi, kapyryň ujuny basdy dagatdy. Azgyn dilli kapyr aljyrady oka girdi. Kowlan kimse oglanyň bedew atyn oklady. At ýykyldy, kapyrlar Orazyň üstüne çozdy. Orazyň kyrk ýigidi atdan indi. Alagalkan bagyny gysa düwdüler, gylyç syrdylar, Orazyň üstüne çok söweşdiler. Galaba gorkuzar, çuň bolsa batyrar, pyýadanyň umydy bolmaz. Sagyn-solun Orazyň çöwürdiler, kyrk ýigidini şehit etdiler. Oglanyň üstüne üýşdüler, tutdular. Garysyndan ak ellerini bagladylar, gyl urgun ak boýnuna dakdylar. Ýüzünligine salwan sürdüler, ak etinden gan çykýança döwdüler. Baba diýip aglatdylar, ene diýip bozlatdylar. Eli bagly, boýny bagly ýüzinligine salyp aldylar ýöriberdiler. Ora tussag boldy. Kazanyň habary ýok. Eýle sandy kim ýaga basyldy. At jylawasyny dönderdi yza döndi. Geldi, ogluny goýdugy ýerden tapmady. Begler, oglan nirä gitdi bola diýdi. Begler aýdar, oglan guş ýürekli bolar, gaçyp enesine gitmişdir diýdiler. Gazyn garaldy döndi aýdar. Begler, Taňry bize bir ýaman ogul bermiş. Baraýyn, ony enesini ýanyndan alaýyn. Gylyçla paralaýyn, alty bölek edeýin. Alty ýoluň aýyrdyna taşlaýyn. Bir dahy kimse düz ýerde ýoldaş goýup gaçmaýa diýdi. Dahy goňur atyn ökjeledi ýola girdi. Öýüne geldi. Haňy yzy boýy uzyn burla hatyn gazynyň geldigini eşitdi. Atdan, aýgyrdan, düýeden, bugra, goýundan goçgar dyrdy. Oglanjygymyň ilk awudyr, ganly oguz beglerini toýlaýyn diýdi. Haňy yzy gördi kim gazan geler, ýumrulanyp ýerinden ör turdy. Samyr donuny egnine aldy, gazana garşy geldi. Gabak galdyrdy, gazanyň ýüzüne dogry bakdy, sag bilen soluna göz gezdirdi. Oglanjygyny Oraza görmedi. Gara bagry sarsyldy, dym ýüregi oýnady, gara gyýma gözleri gan-ýaşa doldy. Gazana söýlemiş, göreliýim, hanym, ne söýlemiş. Bäri gelgil, Salyr begi salyr görki, başym bagty, öýüm tagty, han babamyň giýewisi, hatyn enemiň söwdügi, atam-enem berdigi, göz açuan gördügim, köňül berip söwdügim, beg ýigidim gazan. Galkywan ýeriňden ör turduň, gara kazylyk atyňy bütin mündüň. Boýnuzyn bedewi kig alyp ýykdyň, semiz etin ýükletdiň, yza döndüň. Iki bardyň, bir geler sen, çagam hany? Garaňky gijede dogurdygym oglum hany? Bir begim görünmez, bagrym ýanar, aslan, aslan, gaýalardan gazan oglan uçurdyňmy? Taly sazyň arslanyna iýdirdiňmi? Ak ellerin garasyndan baglatdyňmy, kapyr öňünde ýörütdiňmi? Dili-damagy guryp, dört ýana bakdyrdyňmy? Gara gözden ajy ýaşyny dökdürdiňmi? Kadyn ene, beg baba diýip bozlatdyňmy? diýdi. Ýene söýlemiş Aýdar. Ogul, ogul, aýogul, ortajym ogul, Garşy ýatan gara dagym ýüksege ogul, Garaňkylyja gözlem aýdyňa ogul, Sam ýelleri ösmezden gazan gulagym jyňlar, Sarymsak otun iýmezden gazan içim köýner, Sary ýylan sokmazdan akja denim galkar, çişer, Guramyşja göwüslemde süýdüm oýnar, Ýalňyzja ogul görünmez bagrym ýanar, Ýalňyz ogul habaryn gazan diýgil maňa, Diýmez bolsaň, ýana köýnüp, gargaram, gazan saňa diýdi. Bir dahy söýlemiş, Garşy ýatan gara dagdan bir ogul uçurdyňsa diýgil maňa, köňülli ýykdyraýyn, Gamgyn akan ýüwrük suwdan bir ogul akdyrdyňsa diýgil maňa, Damarlaryn kesdireýin, Azgyn dinli kapyra bir ogul tutdurdyňsa diýgil maňa, han babamyň ýanyna men baraýyn, agyr leşger, bol hazyna alaýyn. Paralanyp kazylyk atymdan inmeýinje, ýeňimle aljaganym syýylmaýynja, gol-but bolup ýer ýüzüne düşmeýinje, ýalňyz ogul habaryn almaýynça kapyr ýollaryndan dönmäýin, diýdi. Bir dahy söýlemiş, Galkybany ýerimden turam diýrdim. Ýaly-gara kazylyk atyma münem diýirdim. Galyň oguz içine girem diýirdim. Ala gözli gelin alam diýirdim. Gara ýerde ak otaglar dikem diýirdim. Ýörübäni oguly uly öýe geçirem diýirdim. Myratly maksada ýetireýin diýirdim. Myrada ýetirmediň meni. Gara başym gargşy tutsun gazan seni. Bir begim görünmez bagrym ýanar Neýlediň diýgil maňa. Diýmez bolsaň ýana köýne gargaram gazan saňa diýdi. Oglanyň enesi beýle diýgeç Gazanyň akly başyndan gitdi. Gara bagry sarsyldy, dym ýüregi oýnady. Garaňkyly gözlerine gan ýaşy doldy. Aýdar, görklüýim ogul gelse sendenmi sorardym. Gorkma, gaýyrma, awdadyr. Awda galan ogul üçin gaýgyrmagil. Ýedi gün men Gazana möhlet bergil, ýer diýse ogly çykaraýyn, gök diýse indireýin. Tapsam tapdym, tapma disem, Taňry berdi, Taňry aldy, neýläýin. Gara pygan seniňle bileýläýin diýdi. Han gyz aýdar, Gazan, oglan awdedigin ondan bileýin kim, ýorgun atyňla gädilinç naýzaňla ardyna düşesen diýdi. Gazan yza döndi, geldigi ýoly alnyna alyp ýortdy. Garaňky düşdi. Enesi duýmazdan Gazan el astyndan buýurdy, Togsan tümen ýaş oguz ardymja gelsin, oglan tussagdyr, begler bilsin diýdi. Ol ýere geldi ki, ýagy basylmyşdy. Gördi, oglanyň ala gözli kyrk ýigidi gyrylmyş. Bedew aty oglanyň oklanmyş ýatar. Läş arasynda oglanjygy läşini tapmady. Altynlyja gamçysyny tapdy. Ýakyn bildi kim ogly kapyra tussagdyr. Aglady. Gara dagym ýüksege ogul, ganly suwum daşgyna ogul, gojalygyň wagty aldyrdygym ýalňyz ogul diýdi. Bozlady, kapyryň yzyny yzlady. Ganly gara Derbentde kapyr dahy gonmuş idi. Oglana gara oýluk geýdirmişlerdi. Gapy-işigi üzerinde keseligini taşlamyşlardy. Giren basar, çykan basardy. Garry duşman tatar ogly elimize girmişken jeza ile öldüreliň. Gapy-işigi üstünde kese goýmuşlardy. Bu mahalla han gazan ýetdi. Goňur atyny oýnatdy. Kapyr gazanyň geldigini görüpdi, ürkdi. Kim atyn müner, kim söweş geýimin geýer. Oglan başyn galdyrdy. Aýdar, Mere kapyr ne haldir? Kapyr aýdar, Babaň geldi, tutaly diýris. Oglan aýdar, Aman, mere kapyr, aman, Taňrynyň birligine ýokdur güman. Kapyrlar oglana aman berdiler, elini çözdüler, gözün açdylar. Babasyna oglan garşy geldi, Söýlär, göreliýim, hanym ne söýlär? Oraz aýdar, Bäri gelgil, beg baba! Nirden bildiň meniň tussag boldugym? Ak ellerim ardyma baglanyygyn, gyl ýüp ak boýnuma dakylnygyn, gara gözli ýigitlerim gyrylnygyn. Sen gelmezden baba kapyrlar danyşdylar. Goňur atly gazany tutuň. Garysyndan iki ellerini baglaň. Gapyrlyja görkli başyny kesiň, aljy ganyny ýer ýüzüne döküň. Ogul ile ikisini bir ýerde öldüriň, ojagyny söndüriň diýişdiler. Hanym Mawa gorkaram, eger ederken goňur atyň sürçüde sen, Söweşdigiň wagty özüňi tutdyra sen, Gapyllyja gözel başyň kesdire sen, Ak bürenjekli enem ogul diýerken, Başym bagty gazan diýip aglada sen, Gaýdyban bawa yza döngül, Altyn ban öýüňe sürüp bargyl. Garryjyk bolmuş eneme umyt bolgul, Gara gözli gyz gardaşym aglatmagyl, Garryjyk bolmuş enemi syzlatmagyl. Ogul üçin at ölmek aýyp bolar, Ýaradan haky üçin bawa gaýra döngül, Ýowargyl, garryjyk enem garşy gelse meni sorsa, Bawa dogry habar bergil. Gördüm seniň ogluň tussag diýgil. Garasyndan ak elleri bagly diýgil, Gara gyllan ýüp boýna dakylgy diýgil, Gara doňuz duzagynda ýatar diýgil, Gyl oýluk moýunjygyn sürer diýgil, Agyr gandal topujygyn döwer diýgil, Ýanmyş arpa çörek ajy sogan öýni diýgil, Meniň enem meniň üçin gamlanmasyn, Bir aý baksyn, Bir aýda barmasam iki aý baksyn. Iki aýda barmasam üç aý baksyn, üç aýda barmasam öllügimi o wagt bilsin. Aýgyratym bogazlap aşym bersin, ýat gyzy halalyma destur bersin. Maňa tutan öýe özge girsin, enem meniň üçin gök geýip gara saransyn. Galyň oguz-iline ýasyn tutsun, meniň başym seniň ýoluňa gurban bolsun, gyza dön, baba, diýdi. Oglan bir dahy söýlemiş, göreliýim, hanym ne söýlemiş. Garşy ýatan gara daglar esen bolsa, il ýaýlar. Ganly-ganly suwlar esen bolsa, gamyn daşar. Garagoç atlar esen bolsa, gulun dogar. Gaýtawanda gyzyl düýe esen bolsa, torum berer. Agalanda akja goýun esen bolsa, guzy berer. Begerenler esen bolsa, ogly dogar. Sen esen bol, enem esen bolsun. Menden ýigrä kadyr size ogul bere. Ak süýdüni enem maňa halal eýlesin. Söweş, Megil, gaýda Döngül baba yza diýdi. Han Gazan bu ýerde söýlemiş, göreliň, hanym, ne söýlemiş. Aýdar. Ogul, ogul, aý ogul. Garşy ýatan gara dagym ýüksegi ogul, Güýçli bilim kuwwaty janym ogul, Garaňkyly gözlerim aýdyňy ogul. Aly daňly ýerimden turdugym seniň üçin, Goňur atym ýorultmyşam seniň üçin, Ak donumna kir eglendi seniň üçin, Meniň başym gurban bolsun janym ogul seniň üçin. Sen gideli aglamagym gökde eken ýeri indi. Gümmür-gümmür tebiller döwülmedi, agyr uly diwanym sürülmedi. Seni bilen beg ogullar ak çykardy gara geýdi, gaza meňzär gyz gelinim ak çykardy gara geýdi. Garryjyk eneň gan-ýaş dökdi, ak sakally babaň dertli boldy. Gaýduwan bu ýerden ogul öýe barsam, akja ýüzli eneň garşy gelip, ogul diýse, ak eller ardyna bagly diýeýinmi? Ak boýnuna gyl urganda kylgy diýeýinmi? Kapyr ýanynda pyýada ýörir diýeýinmi? Meniň namysym kanda bara, ogul! diýdi. Gyl oýluk boýunjygyny sürer diýeýinmi? Agyr gandal topujagyny döwer diýeýinmi? Arpa çöregi ajy sogan öýünjigidir diýeýinmi? Gazan ýene aýdar, Garşy ýatan gara daglar garrasa oty bitmez, il ýaýlamaz. Akyndyly görkli suwlar garrasa gara daşmaz. Gaýtawanlar garrasa torun bermez. Garagoçlar garrasa gulun bermez. Är ýigitler garrasa ogul dogmaz, Babaň garry, eneň garry, Senden ýegräk kadyr bize ogul bermez, Berse daha seniň ýeriň tutabilmez, Asman-la gökde gara bulut boluban, Kapyryň üstüne gürleýeýinmi? Ak ýyldyrym bolup çakaýyn, Kapyry gamyş kibi ot boluban ýandyraýyn, Dokuzyny bir ýerine sandyraýyn, Uruşmadan, döwüşmeden älemi dolduraýyn, Ýaradan Alladan medet diýdi. Goňur atyndan ýere indi, akyp giden ary suwdan abdest aldy, ak alyny ýere goýdy namaz kyldy, aglady, Kadyr Taňrydan hajat diledi. Ýüzün ýere sürdi, Muhammede salawat getirdi. Düýe kibi kükredi, arslan kibi eňredi, nagr urup haýkyrdy. Ýapa-ýalňyz kapyra at depdi, gylyç urdy. Döne-döne bir zaman ýagşy söweş eýledi. Kapyry alam diýdi, ala bilmedi. Bir sagatda kapyra üç gezek at depdi. Nägäh gözi gabagyna gylyç degdi. Gara gany şorlady, gözüni indi. Özüni tarp ýerlere saldy. Göreliýim indi ýaradan neýlär. Meger hanym boýnuzyn burla hatyn oglanjygyň aňly, karary galmady. Kyrk inçe billi gyz oglanla gara ýygryn dartdyrdy. Bütin mündi. Gara gylyjyny guşandy, Başym täji Gazan gelmedi diýip gyzyň yzlady gitdi. Gele-gele Gazana ýakyn geldi. Gazan halalyny tanymady. Han gyzy Beg Gazan üstüne geldi, aýdar. Gara aýgyryň jylawyny maňa tartgyl, ýigit, tike tutup ýüzüme bakgyl, ýigit, astyňdaky gara aýgyry maňa bergil, ýigit, eliňdäki sugur naýzaňy, ýanyňdaky gök puludyň maňa bergil, ýigit, bu günümde umyt bolgul maňa, ýigit, gala, ülke bereýin saňa diýdi. Hatyn aýdar, Garşy mala ýigit meniň nem aňlar sen, geçmiş meniň günümi ne aňdyrr sen. Galkywan ýerinden turan gazan, garagöz atyň biline münen gazan, ylgaýwan gara dagym ýykan gazan, kül-gülje gap agajym kesen gazan, pyçak alyp ganatlarym gyran gazan, ýalňyzja oglum oraza gyýan gazan, At üstünde eglen meýip ýortan gazan Seniň biliň ölmüş ödeňňä durmaýan dyzyň ölmüş Han gyzy halalyňy tanymaýan gözüň ölmüş Näsagmyş sen saňa nä bolmyş çal gylyjyň ýetdim gazan diýdi Bu mahalla oguz erenleri bir bir ýetdi Görelim hanym kimler ýetdi Gara deri agzynda kadyr beren gara buga derisinden sallançagynyň ýapagy bolan, gahary tutanda gara daşy kül eýleýän, gara murtun ýedi ýerde ýeňsesinde düwen Gazan gardaşy Garagüne çapar ýetdi. Çal gylyjyň Gardaş Gazan ýetdim diýdi. Onuň ardynja göreliýim hanym kimler ýetdi. Demir gapy derbendindäki demir gapyny. Gapyp alan, altmyş tutam aly naýzasynyň ujunda är böwürdin, gazan kibi pälwany bir söweşde üç kere atyndan ýykan, gyýan seljuk ogly Däli Dondar çapar ýetdi. Çal gylyjyň, agam gazan ýetdim diýdi. Onuň ardynja göreliýin kimler ýetdi. Barwan dessursyzja Baýyndyr hanyň ýagysyn basan, Altmyş müň kapyra gan gusduran Gaflat goja ogly Şir Şemseddin çapar ýetdi. Çal gylyjyň, agam Gazan ýetdim diýdi. Onuň ardynja göreliň kimler ýetdi. Parasaryň Beýburt galasynda parlaýyp uçan, ap-alaja öýüne garşy gelen, galyň oguz isleglisi, Gazan begiň geňeşçisi, bogaz aýgyrly Beýlek çapar ýetdi. Çal gylyjyň, hanym Gazan ýetdim diýdi. Onuň ardynca göreýin kimler ýetdi. Çaýa waksa çalymly, çal garaguş erdemli, gurgurma guşakly, gulagy altyn halkaly, galyň oguz begleri bir-bir atdan ýykan Kazylyk goja ogly beg ýegenek çapar ýetdi. Çal gylyjyň, agam gazan, ýetdim diýdi. Onuň ardynca göreliýim kimler ýetdi. Ýigrimi dört boýun ogşaýan däli donlar ýetdi. Onuň ardynja müň kowum başlary düger ýetdi. Onuň ardynja müň bükdüz başlary emen ýetdi. Onuň ardynja dokuz goja başlary oraz ýetdi. Sanadygymça oguz begleri tükense bolmaz. Gazanyň begleri hemmesi ýetdi. Ýanyna ýygnandy. Ary suwdan abdest aldylar. Iki rekat namaz kyldylar. Ady görkli Muhammede salawat getirdiler. Salymyn bermän kapyra at saldylar, gylyç urdular. O gün jigerinde bolan är-ýigitler belirdi. O gün namartlar sapa ýer gözetdi. Bir kyýamat söweş boldy, Meýdan doly baş boldy. Kyýamatyň bir güni o gün boldy. Beg nökerden, nöker begden aýryldy. Daşoguz begleri ile donlar saga depdi, Çalasyn ýigitler ile gara pudak sola depdi. Gazan özi düýbe depdi. Tekür ile Şökli Mälige howala boldy. Böwürdüwän atdan ýere saldy. Alja ganyny ýer üstüne dökdi. Sag tarapda gara tüken mälige donlar garşy geldi. Gylyçlady, ýere saldy. Sol tarapdan bugajyk mälige gara pudak garşy geldi. Sanjybany ýere çaldy, depretmedi, başyny kesdi. Boýy uzyn Burla hatyn kapyryň gara tuguny gylyçlady, ýere saldy. Tekur alyndy kapyr gaçdy. Derilerde kapyra gyrgyn girdi. On bäş müň kapyr kimi gyryldy kimi tutuldy. Gazan ogly ýanyna geldi elin çözdi. Guça guça ata ile ogul görüşdi. Üç ýüz ýigit oguzdan şehit boldy. Gazan oglanjygyn gutardy yza döndi. Kaza mübärek boldy. Oguz beglerine doýum boldy. Akjagala sürmeleýe gelip gazan kyrk otagy dikdirdi. Ýedi gün, ýedi gije iýme-içme boldy. Kyrk öýli gulluk, kyrk çoryny ogly başyna goýberdi, azat eýledi. Çalasyn erenlere gala, ülke berdi. Jüpbe-jyga berdi. Dädem Gorkut Geliwan şatlyk çaldy, bu Oguznamany düzdi, goşdy, beýle diýdi. Imni hanym diýdigim beg erenler Dünýä meniň diýenler, Ajal aldy, ýer gizlidi, Pany dünýä kime galdy? Gelimli-gidimli dünýä, Ahyrsoňy ujy ölümli dünýä, Ýom bereýin hanym! Ýerli Garadagyň ýykylmasyn, Kölgelije gabagajyň kesilmesin, Dolubakan görkli suwuň gurymasyn, Ganatlaryň ujy gyrylmasyn, Kadyr seni namarda mätäç etmesin, Çaparken ak boz atyň büdremesin. Çalyşanda gara polat uz gylyjyň gädilmesin, Alla beren umydyň üzülmesin. Ahyrsoňy ar-imandan aýyrmasyn, Aganyňna bäş keleme doga kyldyk, kabul bolsun. Ýygyşdyrsyn, düýrüşdirsin, günäňizi ady görkli Muhammede bagyşlasyn, hanym heý.